Kif taħdem il-gig economy? U l-kumplikazzjoni tagħha hija li tagħmilha ġenjali, għax tant hija kkumplikata u għandek partijiet differenti, li biex tifhimha tiġi kkumplikata wisq u inti fl-aħħar mill-aħħar l-importanti li l-fried chicken wasallek wara ħames minuti. Issa, min ġabulek, kif ġabulek, kemm ħallast, x'teknoloġija użajt. U l-unit economics tagħha x'jipport dak l-importanti li l-hangriness li kellek neħħejtu, bqajt imċaftar fuq is-sofan, qed tara la violent, u ejja morru. Issa. That are entirely my priorities one by one in the exact hierarchy. Fuck la violent, imma l-PLA dejjem. Mela, fil-gig economy għandek erba' partijiet. Għandek id-driver, mhm. jew min qed jagħti s-servizz, għandek il-klient li qed juża s-servizz, għandek il-platform li qed toffri t-teknoloġija u qed timmarketja s-servizz, ġifieri hawnhekk qed nitkellmu Bolt, e-cabs, Uber, għandek il-gvern. U l-gvern għandek l-awtorità u ovvjament the taxman. Issa. L-autorità li tagħmel il-policy spejna. Li tagħmel il-policy ma mbagħad ukoll għandek il-gvern li ovvjament huwa huwa parteċipi għax fl-aħħar mill-aħħar qed jiġbor it-taxxa. Kemm it-taxxa viżavi employment law li jrid ħallas ix-xufier u kemm it-taxxa viżavi VAT u anke corporate tax. Mhm, mhm, mhm, Issa. Dawn għandek erba' pedini, nerġa' ngħidu, ix-xufier li qed jagħti s-servizz, il-klijent li qed juża s-servizz, il-platform li qed toffri she's the middleman u l-gvern. Il-klijent dejjem qed jirbaħ. Dejjem. Jiġifieri issa jekk hux li taxi tasallek f'ġiex minuti. Jew iċ-chicken nuggets jaslulek f'għaxar minuti, il-klijent dejjem irid jirbaħ bl-inqas prezz. Dak kemm jista' jkun fiċ-ċiklu, il-klijent dejjem qed jirbaħ. Ix-xufier jirbaħ biss fil-bidu. Sakemm inti ġibtu miegħek. Tajtu ġibtlu commission irħis, tajtu commission irħis, tajtu kondizzjoni tajbin fil-bidu, għala balla flus fil-bidu. Mhux tal-li jekk tal-li wkoll ħadem fix xinrit. Flessibilità importanti ħafna fil-bidu. Mbagħad għandek il-platform li ovvjament tinvesti balla balla flus fit-teknoloġija, fil-marketing tagħha, ovvjament biex tħaddem in-nies biex tagħmilha dik u fl-aħħar qed tikkompeti ma' platforms oħrajn. Mbagħad għandek il-gvern li jrid jagħmel il-policy u jiġbor it-taxxa. Minn dawk l-erba', xi ħadd dejjem qed jitlef u xi ħadd dejjem qed jirbaħ. Mhm. Issa, sfortunatament, il-gig economy, the biggest losers are the driver and the government. And the government? Għabba taxxa. Ok, tista' spiega? Id-drivers, jekk inti qabel tkun impjegat ma' kumpanija, għandek paga, kumpanija tħallaslek l-NI u tħallaslek il-bolla, eccetera. Meta inti ġi self-employed, tħallasom jekk trid. Il-bolla, it-taxxa le. Min walla sidek? Biss imbagħad id-driver togħġbu il-freedom u għalhekk il-gig hawn hija tajba. Għax fejn inti ejja fil-ħin. Ibda xogħol fit-8 u tispiċċa fit-3. Meta inti tista' tmur online meta trid, hemm il-vantaġġi tagħha. Il-flessibbiltà li inti taħdem meta trid kif trid hija tal-ġen. U għalhekk hija ekonomija kontroversjali ħafna. Għax għandek ħafna short termism fejn inti kulħadd qed igawdi in the short term. Biss il-long term mhux kulħadd qed jarah. In the meantime il-platforms biex inti jġibuk hooked magħhom. Tuk prezzijiet tajbin, jissussidjaw il-prezz, jissussidjaw id-driver,